Yn gynharach ar fan lawr, cafodd ein timau eu herwgipio a'i herio i yrru camperfan 874 milltir o un pen o Brydain i'r llall, heb fynd ar draffyrdd na defnyddio GPS. Mae Elan a Mari yn eu tîm Sasquad wedi cyrraedd Cheltenham, tra fod yr hogiau yng nghanol yr Alban. Er mai Sasquad oedd yn fuddugol yn y sialens feiral, sef i gael y mwyafrif o retweets, mae Camp Sinatra ar y blaen efo'r rhestr siopa ar ddechrau diwrnod dau.
Plan of action heddiw. Dyn ni am fynd fewn i Cheltenham. Woohoo! Achos mae 'na... Blwch. ...blwch post. Aur. Aur.
Ar ôl pwy, Elen? Ffaith ddiddorol i chi, nath un o'r rhwywwyr Pryden Fawr ennill medal aur yn yr Olympics yn Llunden. Ac oedd o'n dod o Cheltenham.
Dyn ni'n gobeithio fydden ni'n gallu cyrraedd heibio'r Midlands erbyn amser cinio. A wedyn gobeithio cyrraedd gyrion Alban erbyn chwech o'r gloch heno. Ie.
Dy'r plan 'de.
Plan da iawn, ond cofiwch bod angen cwblhau y rhestr siopa, sef, cwrdd â Chymro, ymweld â lle ag enw perthnasol, dwy wlad mewn un llun, darganfod safle Sipsi, corff ar y ffordd, a hunlun gyda chymeriad chwedlonol. Mm.
Nathon ni mesio hwnna fyny 'fyd yn do? Do, achos oedd y Brenin Arthur yn Land's End.
A ma'r tîm arall 'di mynd ar Loch Ness. Felly, Loch Ness, gone. Yn hollol gywir, Elan. A'r genod ar ei ffordd, tybed os di'n fore da yn Camp Sinatra? Hwnna dwi isio. Bore da?
Dim byd da hun. Bore shit. Nath ni penderfynu fel co- fel tîm i peidio cysgu 'da'n gilydd am health and safety reasons. Jyst rhag ofn.
Rhag ofn beth exactly? Ti yw'r creep, nid fi, babe. Wwa, beth y mater, love us tiff, ia? Be di'r plan heddiw, boys? Ie, yeah, mae'n uh, mae gynnar, ni eisiau trio curo'r her um, enw perthnasol heddi. Gym ni rhywle mewn golwg.
A'r lle yna ydy Alexandria. Alex Andrea. Sori, jog gachu. Gyda'r merched wedi hen gychwyn ar eu taith, pa ffordd mae'r hogiau'n meddwl fydd orau i fynd heddiw? Ni'n meddwl mynd lawr tuag at rhywle o'r enw Gretna Green, sydd yn eitha agos at Dumfries a'r ffin rhwng yr Alban a Lloegr. Os fedrwn ni ffindio rewl sydd yn croesi fewn i Lloegr sydd ddim yn draffordd, fedrwn ni curo'r um, yr her. Dw i'n wlad mewn un llun ac ymweld â lle ag enw perthnasol sydd ar restr Leks a Welsh, tra mae'r genod yn canolbwyntio ar flwch post aer.
Mae rhaid i chi di postcard. Ie, a...
A mae rhaid i ni sgwennu rhywbeth yn efo. Ond yn gyntaf, rhaid ffeindio'r blwch post aer, a jest i fod yn glir yn ôl rheola fan a lawr, mae'r timau yn cael defnyddio technoleg i ddod o hyd i wybodaeth,

Gyda'r merched yn malu cachu yn Cheltenham, mae'r hogiau'n fflio mynd lawr yr A82.
Ardalu, sut sillafu A R D O E E.
Got it, ni'n fan'na. Serious?
Yeah.
Ar yr A82 ife, lawr i Alexandria? Ar yr A82.
Ni'n ar y ffordd i Alexandria, yeah. Like the Welsh yn brysur agosáu at Alexandria, felly, a'r merched bellach wedi cyrraedd canol dre Cheltenham. Els, dwi'n teimlo fatha bo' chdi'n yym cerdded bach yn slow 'de. Sdan ni ddim byd i basio yno fo anyway. Wel na, 'dan ni'n gorod ffeindio siop sy'n gorad.

Gwneud chillax.
Dyn ni'n sgwennu, carden post dyn ni 'di prynu, a stamps, a danfon cardiau post gartre i ddweud am ein antur hyfryd, a wedyn postio fe yn y blwch postio aur. Fi heno 'di cael hashtag fan a lawr.

Dau what? Part of the board. Da iawn, hogia! Ymweld â lle efo enw perthnasol, dyn. Nôl yn Cheltenham, mae Elan a Mari yn siŵr bod nhw'n mynd i ffeindio rhywbeth arall oddi ar y rhestr siopa. Dwi wedi googlo um, stuff to do in Cheltenham. A maen nhw'n dweud ni, go to the shopping centre. So dyma ni yn y shopping centre. Be di hwnna fanna?
Oh, Trojan horse! Ma' nhw'n mythical creature. Ydi o? Ydi. Ti'n llun.
Llwyddiant arall i Elan a Mari wrth iddyn nhw bostio cerdyn drwy flwch post aer a chael hunlun gyda chymeriad chwedlonol. Dim ond un peth mae'r hogia wedi llwyddo i dicio oddi ar y rhestr, sef lle ac enw perthnasol. Ond! Mari, fi wedi cael ticket arall! Ah, bastard! O, nes i roi pres yn y machine!
Ti'n dda?
Ti allan mae o der lembo! Tro nesa ar fanna lawr! Oedd o'n crap. Fo ydi Gary Barlow Cymru. T'mod, fi'n useless ar y maps, a ma' fe'n useless yn gyrru, I'm joking. Be' sy'n bod nawr? Ti'n moody as fuck man. Ma fe'n nightmare.